Euh, memes mod izpenn o sort glav zo. Vije ket euh, anoioù spesial euh, a glav, a glizh. Oh, yo, yo, yo, uh, glizh war, ya, glizh war, Petra signifie glizh ya, d'or? bezañ mod lâret hed an dra-se. Du, glav, glav, glav, wech a lâre he eil stod met deus ar gliz doc'h an dra-se kontuniñ re he amzer brein amzer brein ha pezh zo bet pad div sizhun eus ar c'hiz kwa an dra zo bar marm deus a-blaz war debu juillet amzer brein emaoz oa mortel evit ar patatez traoù emaoz Un dra digasek kleñvezoù ha mildiou anezhañ hag a Ya. dorched tout da... Pa- Torpilhed en Ah, tomatez ya, ya. badjim. Ba justoc'h, mil. Ya. Hag ar real emere ma met mod eo. Un dra euh, bardonet ket bon goude evit ar kouaj o glaonen pe viz euh, ba miz meurzh. Kouaj o grijen da glav. Grij. Un dra zo ar avelaj rehet oc'h an dra da kouaj o grijen. Laouen ret eo out hon toull dud zo petenaet eus ar Norwest a dizh eta. Yin ha glav hervez zo ba ba añvus e timez erc'h met da da mareoù-se memes tra erc'h met dour erc'h kwa ma person yin ya dour erc'h ha vi zo ho plag ba foñs ar chumun ya ha viz kelat lar pe oa ar plag steredenniñ viz sin amzer rust Un dra eo a sin amzer ruz. Ya, da merzh vez get evit tout vez get an tan ba'r chumin kwa. Ya. Tout a boued vez get hag memes da Lond vez tomm traoù dezho an tan eh set on omp organizet he hag un ul ba'r chumin Ma teu c'hwezh uhel ba'r chumin, deus ar chumin, ba'n ti, ha ledon all a oa sin-glav diouzhtu. C'hwezh uhel, ya. Ya, hag ar plak nen sernan ma vi sin-glav 'vel-ec'h anezhi vel un espes roud on-dro outi ha humid, 'ndra 'doa sin-glav. A lec'h ma ma wel a ren ma flamm e ma viz-tan hag e re tik-tik etinsel o bin a vo sin amzer zir kwa hein. Petra vez graet doc'h les étincelles e brezhoneg? Etincelle o steredennoù eh. Steredennoù. Ya war ar steredennoù ya. des petites étoiles, quoi. Une escalade euh, vulage pe... Non. Fulene Mat- Matran, mais même chez bed, euh, non. Non, strik e ra steredenn o deus a, deus a, deus un oal, pe tamm doc'h an tan. Doc'h an tan ou iehe? Peseurt mod Ya. biz... euh, Un ma amzer. flamm e mat, la rein euh, gost, euh, ma had ma naid en eak a chechra chemin, ma had o yin, petra am amzer brao. Ya. Ha ma jo met e vejet e ben de machine o D'ur bled anay eo mont mont war glav da. Ba ya, ba voilà. Hag euh, a boutin euh, tad eus un tan just war. A boulton. Al ludo. Ya. Peche kled euh, ulven pe ulmen? N'an dra Nann. Nann. Hul... Hulmenn Hul, gatin. hul oa un hul bar chumin, Ya, un hul, ya, ha, ha, ha suis, la suis. ya, ya. An dra vez get hul. Hul zo bar chumin. Hul zo bar chumin. Poent eo dilad a ra monier don ka hul zo bar chumin. Met fin hein tan barzh e lad. Pe kuez n'eo ken tan bar chumin, quoi. Dos oa he bras a chumin o duchel, quoi. Ya. Ma vije skarzh euh, Bep daou vloaz pe bep tri bloaz e ben sur piston war chumin ya. Ah ya, ya, ya, dañjerus eo. Ah bah ya, bah ya. Ya, ya. Ha goude ha lud abañtan an hevis skarzhet bemdez a vi chet war o bern. Kontun e vi chet hed war o prad, war prad.

dleout mod. Ya, ez, me am boa titimez da hens eo sikourseet, me e vije plouz war en dud sell droch euh, gouzout bar, bar min, bar mini ouz an tern alies. Hag euh, a oa yeoun maounan, vije met na, na yeout guen. A-benn tro hez al vidao bilem, hein. Tro hez o model euh, dro hertien un tamm yeout hez, hein. Mais juste war, met yeout guen, non yeout, non.

Biz lardo kammant sur o c'harr ne sell sammon ma e e gleb al lor-zi pe e gleb en noal war chumin sur vo c'harre, sur vo c'harre. Amzer c'harre e oa tomm ha kalz koun du zigase wezhioù du-hont ma tren met pas pas prest dezhe, un dra depant met nan ma ma viz bet tomm mat war pad daou pe dri deiz. c'halle ar dorler lar moumhont ba c'herne kwa hein. Pe oa un domijenn kwa. Ba ya, ba te re dom ba amp ba berel ba trañde memes mod hein. Un domijenn viz get doc'h hon amzer tomm amaz d'an hardi. Kalz pe kalz tomijenn pe viz devezo pe viz kalz tomo kalz tomijenn zo abalamour. Mais bon, ma bale pell a-wechoù 'vijen met pe viz pe vije re sur an amzer ma te daou-zeiz tomm ha heol te pikiadis-hardi c'halle deoc'h lârout hop hop barv ket pell c'hant bac'harn e nep dal. Hag eh n'omp 'vañ ket ket hekal da.

hon eus pet harne-mor. Un harne-mor. Mor, un dra zo un drate de vichitrouz, mais un dra zo he harne, un drate doc'h ar mor, ha n'omp repercute oan devo, a wech o weler doc'h noz, ma c'her de boan ga o doa o vire, de wel o c'hamard, pernoeg doc'h noz, dre a du no geno, gwarzh muv zo, ya, n'eo ket. Daret. Voilà. a vije trouzañ a bade ma tren ouc'h dir tailhañ eur ba naoñ ba noz me vije na glav na na na na trouz a oa ket dañjerus kwa. Doc'h kostal Amour 'vit gwelet? Ya ma ran, met bon... Oant douet eo memes mod eñ met an dra-se ar c'harr-nimour graet on tu lâret lâr zeclencher luv doc'h trouz ba'r mor eñ graet on tu m'eus ket bet bet anvet bet daou goulzig o marin pêcheur benniket met graet on tu eñ a-wechoù ba ma c'hete bord ar mor chom da gousel a-bell etoile a veli tutuk. Veli luvet, memes mod vel veli hon-deo eh, mendra zo des phénomènes euh naturels Ya. hag euh n'omp reperkut tiarcouloù hon-deo velo ar mor, ha n'eo ket dañjerus memestra, doc'h an dra-se ret Non. euh darn quoi hein. Ar modèle. Petra 'vez graet doc'h hon assolation euh Ket peus un dra e brezhoneg ? An n'oa ket kalz sur. Heol tomm nann 'oa ket he kalz. Kavet oc'h an dra-se eñ. An dra-se 'oa normalded deus a vi ar mar deus a bloaz. Met ma viz heol tomm da dap toio heol 'ba miz Meurzh 'ba vel ar heol 'na 'ma ket gwall gwall vat. Ne bev an dra-se. Ah, 'ba miz Meurzh. Ya, on eglampl kwa. Ya, ya. Vi e via re gozh un evn tomm 'oa 'ba ba miz Eost ha miz Ez kwa, un dra 'doa 'vel bremañ. Ya, ya. Vel an dud e bord ar mor 'ba ba miz Ez ha ha miz Eost, bah, 'blam 'blam 'vez tomm kwa, Ya. normal on. Ya, normal. Norm- normal on kwa.